Барыгызга да хәерле көннәр. Мондагы иҗади күренешкә игътибар итмәгез инде. Творческий беспорядок дип әйтим соң. Менә ике коробкамны ачтым. Әле тагын ачылмаган ике коробкам бар. Тиз генә авылга кайтыр алдыннан менә ике коробкамны ачып сезгә күрсәтергә булдым. Чөнки аларны беренче чиратта таратып бетергә кирәк. Нәрсәләр заказ бирдем соң мин? Менә хәзер мин сезгә күрсәтеп китәм тиз генә. Капрон колготкилар алдым. Бездәге капрон колготкилар турында инде бик күп сөйлиләр. Алар безнең бик шундый легендар дип әйтик инде. Менә шундый төсен алдым. Бу кофейня дип атала микән инде мондый кофейня була инде. Ошмасам. Шундый бик матур төстә инде ул. Алдым кара төсен. Боларга менә шундый кызык итеп реклама ясыйлар әле. Эченә бәрәңге тыгалар, яшел суган тыгалар да турап карыйлар. Колготки җыртылмый, беләсеңме, кызлар? Шул галәмәт теге прочный әйбәт инде менә. Ертылмый торган колготкалар бик озак кия торган. Шуңа күрә алыгыз моны. Аларның бәясе дә кыйммәт түгел. Мин әле аны Ялгышмасам, скидка белән 100 ничә сумга гына алган идем. Ә болай каталог бәясе белән 229 сум тора була. Ялгышмасам, карга кирәк әле. Аны кемгә кирәк, кызыксынсагыз әйтә алам. Э, салфетка заказ бирделәр. Бу инде безнең тәрәз юырга, көзгеләр юырга бик әйбәт. Үзем дә һәрвакыт кулланам. Бик ошый миңа. Әле ул наличида булмый, бетеп тора, алып торалар. Шул галәмәт менә ажиотаж бу, хит, хиты продаж дип әйтик инде урыслатып. Көзгеләрне сөрткәндә бик әйбәт. Мин менә э, мин рәхәтләнеп кулланам чыннан да. Менә тәрәзәләр юа башлыйбыз тиздән, башана инде монда. Җыештырулар. Менә шундый крем заказ бирдем. Бусын мин инде мин э, кухняны җыештырганда кулланам. Гарнитурлар сүткәндә, гомумән, аннан соң менә авылда тәрәз төпләре бит инде шулай кура алынып килә. Менә яхшы гына уборка ясап алганда, шуның белән дә сүртеп алам мин. Гөл астында кала инде күбрәк штугы тәрәзәләрнең сөртәбез инде. Гөл куелган урыннарын. Аннан соң менә шундый кондиционер алдым. Мин бик яратам. Бу шундый экономичный, әз генә салырга кирәк моны. Кер юганда порошок белән бергә куллана. Менә шундый порошок белән гипераллергенный алар, кулларыңны да бозмыйлар, шундый әйбәт. Һәм ванны юарга менә шундый әйбәт средство. Э, шулай ук менә шундый парфюм, бусын инде бүләккә дип алдым. Монысын инде заказга бирделәр. Бу безнең карандаш. Күз өчен бу. Шундый карандаш. Һәм менә шушындый освежительләр заказ бирделәр. Освежительләр шундый кечкенә генә. Менә шундый э, парфюмга скидка иде безнең. Шундый парфюм. Бу бик э, шундый исәнең кызлары галәмәт императрицага ошаган бик ошый миңа. Дольче Габбанага ошаган. Менә шундый шампунь монда әле кырыен әзрәк эләктергәнмен дә. Шампунь инде коллегам заказ бирде. Шампуне бик ошаган ди, инде икенче тапкыр заказ бирә ялгышмасам. Кеме өченче мин инде. Менә бу кремны да ул икенче тапкыр ала инде. Омолаживание дигән крем ди. Ой, ошады ди. Башка крем дә кулланмыйм ди, шуны гына алам ди. Ә мәйтәм бик күп бит инде бездә шундый теге фаберлектә бит инде кремнар төрле-төрле була. Ә ул менә нишләптер һәрвакыт шушыны сайлый. Кремнар дигәндә менә иң әйбәт кремнар бүгенге көндә менә фаберлектә яңа чыккан кремнар менә шушы пантенол белән дип әйтерем, кызлар, чөнки безнең кулларыбыз һәрвакыт кибә һәм менә бу кремнар шул кадәрле йомшак, менә куллар шушы кремнан соң чыннан да шундый эластичный булып кала инде, менә шома булып кала. Бик э, ошады миңа бу крем. Хәтта минем э, әйткәнем дә бардыр инде. Менә кайнанам да алган иде күптән түгел генә. Ул да инде бик мактанып килде. Менә ди авылга да кайттым ди. Энекәшкә бирдем ди, рәхәтләнеп ул сөртә ди. Менә эште дә әле менә инженерлар заказ бирде. Менә ир затларыбыз да бик рәхәтләнеп куллана бу пантенолларның исе дә юк. Шундый әйбәт кенә ул. Һәм кызлар шундый бер шундый заказым бар әле. Шундый зур дип әйтим минем яны. Шундый прям тотарга да кызык. Бу безнең менә утырганда утыргычка куер өчен бик уңайлы

Хаман куабыз, дөнья куабыз. Менә әзерәк үзебез турындалары кирәк. Менә шундый шәп заказ булды әле бу. Шундый әйберләр алырга кирәк үзебезнең сәламәтлек өчен дип әйтәсе килгән иде инде. Менә шундый бәләкәй заказ бар инде. Тиз генә тора да бетерә кирәк, ә калганнар инде соңрак. Рәхмәт минем белән булганыгыз өчен. Минем белән калыгыз. Пока-пока.